se jsir 'il quddiem. Inti l-maħfra, li inti taħfer qed taqabel, anki f'okkażjonijiet oħra, qed taħfer dawk kollha li għamlulek insulti u li qabdu qattgħu ritratti u magħhom beżqu u dak kollu. Daħfirtilhom kollha. Però l-maħfra cuts both ways. Kif? Il-maħfra cuts both ways. Daqs kemm daqs kemm wieħed jaħfer lil ħaddieħor, ikun hemm nies li jkunu qed jistennew li dak li jkun Jara l-maħfra, jitlob maħfra jew jitlob skuża, fejn ikun weġġagħhom. Ħa nispjegali. Tiegħek kienet, tiegħek kienet amministrazzjoni iebsa. Inti bniedem ta' karattru iebes, ta' karattru sod, taqta' dritt, u min jaqta' dritt ħafna drabi jolqot nies li forsi aqqas ikun irid jolqothom, ma jweġġa' nies li forsi ma jkunx irid iweġġagħhom. Tippermettili issa nirrispondi?
Ħa nagħmillek id-domanda.
Le, ħa nagħmillek id-domanda. Id-domanda hija di, hawn nies li għadhom imweġġgħin mill-amministrazzjoni. Nieqaf, tieqaf minuta. Dawk in-nies forsi jistennew li xi kelma tgħid illum biex tissolleva l-uġigħ tagħhom. Ejjew bil-mod, bil-mod.
Ejja naraw kemm hu veru da illi qed tipprova tpoġġi inti. Ejja naraw il-passat tiegħi. Boffa żamm il-magna tal-partit f'idejh. Żamm il-membri, il-maġġoranza tal-membri fil-parlament tiegħu. Ħareġ mill-partit, mhux jeħreġ. Ħallu jien għadni, ma ħriġ mill-partit. L-asketjoni. Jien qed nagħmel kondizzjonijiet biex naħdem miegħu dal-partit. Jiena qed ngħid biex naħdem ma' dal-partit intkom trid tibdlu l-ħajja li qbadtu u terġgħu tmorru fuq twemmin serju li kellkom qabel. Dik hi. Tajjeb, issa, x'prova għandhom in-nies illi jien naħfer? Hekk toqgħod tara Fi żmien Boffa x'ġara? Kollha ġew magħna dawn. Imbagħad Kolombu li mar patri. Tajjeb, u anki Boffa stess fl-aħħar lanqas baqa' jopponina. E pija xi ftit marru mal-Knisja. Di l-istorja ta' żmien Boffa. Ejja neħdu l-istorja ta' żmien Pallagrini. Inti taf daqsi. Kemm kien kontra tagħna Pellegrini u dana kollu. Ħfirtlu, ma ħfirtlux jien, x'għamilt? Dan spiċċa mill-aqwa, wieħed mill-aqwa propagandisti tal-Partit Laburista. Mela, mhux veru illi jien iebes tant illi naqta' dritt u ma noqgħodx nikkonfondi l-ġej. Anki issa llum jien xi qed ngħid illum? Qed ngħid isma' jien lest biex naħfir kollox. Ma naħfirx min Għax ma kienx kapaċi jweġġa' lili, mar iweġġa' l-mara u 'l ommi u qalgħu l-qabar. U jiena l-indikazzjonijiet li għandi kollha li ġew mill-Partit Laburista dawn u ma ġewx minn nies oħrajn. Ma naħfirx min qal fuqi u mhux kapaċi issa jissostanzjah da, per eżempju, li jien kont konfoffa. Fiex kont konfoffa? Fiex? Għamlu żmien taf daqs int kif jiena nżilt minn hawn kulħadd jgħid se noħroġ mal-Partit Nazzjonalista. Jien kont qed ngħidilhom tivvutawx għall-Partit Nazzjonalista. Jien ma vvutajtx għall-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kien jaf li ma naqbilx miegħu ħih. Sal-lum jaf li ma naqbilx miegħu. Jien bqajt niġġieled dak li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Meta hu kien ċeda u ċeda kollox ħih. Allura min kon foffa mal-Partit Nazzjonalista? Jien jew hu? Min qed jgħid? Jien qed ngħid għal min għajjarni issa. Jiġifieri ma dan lest biex ninsih jien. Hekk hu jibdel ħajtu u l-Partit jixtieq li jkompli bih, well and good. Imma se jkollu l-Partit id-differenza illi jien ma' dawn ma nistax naħdem spalla ma' spalla. Ma ġara xejn. Għax jien xorta nibqa' naħdem għal Malta bħalma qed naħdem issa. Jew mhux qed nikkonfondi? Għaliex is-Super One ma ħallinix. Is-Super One qala' daqqa mhux jien, għax il-Sun ma qed jisma' da, jgħid imma da s-Super One. Għaliex ma nirġa'. Jgħid għaliex l-ismax meta kienu qed jinstemgħu marru jgħedduh biex ma jħallinix nagħmlu iktar. Nies, u min ibati da? Jien jew huma? Però dawk illi setgħu weġġgħu permezz ta' amministrazzjoni tiegħek. X'les biex tgħidilhom inti? Min huma li setgħu? Aħna llejla kellna wieħed, inti ma xtaqx tara klips iżjed, imma kellna wieħed li xtaq jitolbok illi tgħidlu xi ħaġa. Richard Muscat illi spiċċa sitt snin itturufnat ġo Sqallija. Ma setax jiġi lura Malta. Le, le, le, le. Dak tip ta' nies. Le, le, le, bil-mod.
Richard Muscat kien Sqallija, kien supported mit-Taljani, kien supported mill-Gvern Taljan, kien qed jitħallas hemmhekk biex jimxi biex imexxi dan l-istazzjon kontra tagħna. Xi rrid naħfilmu dan? Ma nixtieqx nidħol.
Xi rrid naħfilmu? Għax mhux qiegħed. Imma għalhekk biex inti semmejtu dan. Kieku rejna. Se ngħidlu minn issa. Iva naħfilmu. Kieku rejna. Imma b'delħajtek. Mhux taħseb. Hu qed jistenna

biex Malta nagħtiha l-ħelsien, imma qed jagħmel minn kollox hemmhekk biex ifixkilna hi. Ma jistax ikun illi at this stage, waqt li għadna da kollu fuq Muscat, ma noħroġx il-clip tiegħu issa. X'inhi, x'bagħad tagħmel? Għax hu, x'għamiltlu jien?
M'iniex qed ngħid hekk. Wara li għedna dan kollu hawn ġew, issa, u għedna fuq Muscat illi għamlilna clip biex jitkellem fuq dak li għadda minnu. Ma jistax ikun Illi issa nitkellmu aħna biss. U lilu ma nħallokx jinstema'. Eh, le, ma mhux sab il-ħin tiegħi. Il-ħin tiegħek issa, il-ħin tiegħek. Muscat kellu
il-mezzi kollha tax-xandir fideh tawek kollu u qatt ma stedinni li biex niġi u nagħmel debate miegħu ħi. Le le ħi, mhux il-ħin tiegħu dan. Ma nistawx, ma trix nagħmlu. Le, le, mhux ma nibża.
Qed ngħidlu meta jrid jiġu. Tenna, meta jrid jiġu. Mhm. Ma fejn kadami. Ma kollha jrid. Tajjeb, ittina even chance, jiġifieri il-ħin li kellu huma neħduh aħna ta' kollha f'daqqa mbagħad. Equal time?
Sewwa? U nagħmlu debate. Okej, naħseb li Richard Muscat qed jarana, it's a fair offer, La, la, la, saret. Fost il-ħafna problemi li kien għaddej minnu pajjiżna dak iż-żminijiet, mhux il-każ li nsemmuhom kollha, jiena rrid nikkonċentra fuq dak l-aspett l-iktar li kien inkwetanti, dak, jiġifieri, tad-dritt tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni kienet mhedda, kienet imċaħħda, kienet imċaħħda 'l dawk li ma kinux jaqblu speċjalment mal-Gvern tal-ġurnata. Imma l-ikbar vittma kien il-Partit Nazzjonalista li kellu drittijietu mċaħħdin ripetutament, kemm fil-mezzi tax-xandir tal-Istat kif ukoll f'attivitajiet oħrajn politiċi. Kien kostrett il-Partit Nazzjonalista li ixandar minn barra. Ix-xandir kienet ix-xandir minn Sqallija kienet ir-risposta għall-arroganza u għall-intolleranza li konna qegħdin ngħixu fiha f'dawk is-snin. Jiena ġejt mibgħut mill-Partit biex nagħmel dan id-dover, din il-missjoni politika meta qdejtha li Malta segwietha bi ħġara dik il-missjoni, meta qdejtha jiena sibt ruħi li ma nistax nidħol ġo pajjiżi bħala ċittadin liberu għal sitt snin sħaħ u f'dak il-kuntest sofrejt mhux biss il-firda tal-familja u tad-drittijiet bażiċi tiegħi bħala ċittadin liberu imma wkoll sofrejt theddid u kull minaċċa oħra li stajt nimmaġina, b'introduzzjoni ta' liġijiet ġodda bħal dik tal-idħil barrani mmirata biex lili tillimitali l-attività jew inkella liġijiet oħrajn bħal dik tas-Sedition Act li ġew irxuxtati għall-okkażjoni minħabba x-xandir minn Sqallija. Dawk kienu snin ta' ċaħda kbira u ta' problemi kbar. speċjalment għalija u għall-familja u għal dawk kollha li kienu qegħdin jgħinu biex tirnexxi b'sagrifiċċji kbar din dan il-proġett tal-libertà tal-espressjoni. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità għaliex inħoss illi l-partiti politiċi għandhom jirrispettaw lil xulxin, mhux biss jittolleraw lil xulxin, imma għandhom jagħrfu, jirrikonoxxu d-dritt tal-eżistenza tagħhom u tal-espressjoni tagħhom. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex fil-midja fid-Dar Ċentrali iktar unika milli rari tal-Perit Dom Mintoff jieħu l-opportunità jagħtiha sinjifikat storiku, morali u politiku din il-miġja tiegħu fostna billi nagħmillu l-mistoqsija jekk iħossx illi wasal il-mument illi lill-poplu Malti li kien imweġġa' f'dawk is-snin li fihom kien hu responsabbli mill-Gvern li jitlobhom maħfra. Fosthom anki lili u lill-familja.
Il-perit minn tok, kompli, il-risposta li. L-għan net,
spettaturi, li da sar, ma l-inti għetli, il-program spiċċa. Għalija kien spiċċa. Imma għalik, mux inti għed tibit meċċi għawħi. Kompli, peri. Ma bil-mod, bil-mod. Jena, għalija kien spiċċa.
Bil-mod, kompli. Għati risposta tiegħek.
U li jħu. Din għodaw sal-10 ta' bil-lejl. Għax għada se nitkellmu fuq s-smax, Tajjeb, u xorta nagħtuh importanza sfax daqs kemm qed hawn. Hu l-ħin tiegħek. Għada se tkellem.
Allura ma nistax noqgħod hawn sa nofs il-lejl ukoll. Minn għadni ma kiltx, ma strahajt, ma għamilt xejn. U jien għandi 88 sena mhux bħal ieħor illi daqs nofsi, illi meta konna qed niġġieldu għall-ħelsien u ħarab minn hawn, ħarab, mhux jien battu 'l barra. Ħarab. Għax kien jaf, għax kien jaf li kien qed jagħmel affarijiet illi mhumiex skont il-liġijiet ta' dik il-art. Kien jaf u ħarab. U mar f'post fejn jien ma nistax nirrispondih. Issa qal, in-nies ta' Malta kollha semgħuhux veru, da ffissat, ma semgħuh xejn. Għax min ma kienx jaf X'qed isir hemmhekk u x'qed ifhem hemmhekk, ħlief Nazzjonalisti hawn ma semgħuhx xejn. Laburisti żgur ma semgħuhx, nista' naċċertah jien dan. U ma semgħuh mhux għax qed nilhmu aħna. Ma semgħuhx għax ma ħammlux illi wieħed imur barra, imur ġo pajjiż ieħor u jagħmel dak l-affarijiet. Kien hemm ieħor għamel bħalu u se nsemmih hawn ukoll jien, il-Profs. Sarace Inglott, ir-Rettur tal-Università, illi mar isserva bil-Ġermanja, hemmhekk attakkani illi jien kont għamilt attentat biex noqtol lil ħuh. Git body, ngħidilu minn hawn, qatt da, reliġjuż da, qatt ma talab maħfra ta' dil-gidba għax din mhi vera xejn, m'għandu prova ta' xejn. Ippruvajt jien mill-Ġermanja nirrispondi hemmhekk. U l-Gvern Ġermaniż qalli, Aħna dat għall-Bavarja u fuq il-Bavarja ma nindaħlux. Dak biex tkun taf int. Il-Gvern Taljan kien jgħidli jien meta kont inkellem lill-President tar-Repubblika, mhux it-tfal iż-żgħar hi. Dom, jiddispjaċina dak li qed isir ġo l-Italja, imma aħna diment li qed jibbrodkastja minn hemmhekk. Mhux se nieħdu passi. Għax ma nindaħlulux. Daqs hekk. Imma ukoll ngħidlu da qed jigdeb. Jgħidli imma xi tridna nagħmlu. Daqs hekk. U ma stajna nagħmlu xejn aħna. U ħallejna ħallejna fil-libertà jagħmel kollox da ma minnilu xejn. Ma minnix issa meta ġejna tlajna fin-19 96 ma għamilnilux proċess bħalma ppruvaw jagħmlu lin-nies tagħna wara li telgħu huma, minn dak kollu ma għamilna xejn, issa qegħdin nitolbu l-maħfra le? Għaliex? Irid ikollok check toast biex tagħmel. Għaliex ma setax jiġi lura dan?
Seta' jiġi lura, hu qal. Il-Foreign Interference Act.
Ma tapplikax għalih.
Ma tapplikax Foreign Interference veru mhux Malti. Sedizzjoni, liġi tas-sedizzjoni.
Issa, il-liġi tas-sedizzjoni jew hu kisirha u allura ma jippretendix illi ma jieħdux passi kontra tiegħu. Jew ma kisirix u allura ma tapplikax għalih. Waħda mit-tnejn. Imma seta' jiġi kemm irid. Ma kellux għalfejn jiġi. Għaliex? Insaqsik, kieku seta' jiġi kemm irid, ma ġiex? Ma, biex ikompli jagħmel ix-xogħol tiegħu. Joqgħod priv mill-familja.
Ma, biex jagħmel ix-xogħol tiegħu għaliex? Għax il-Partit Nazzjonalista ried bniedem hemmhekk, disentu.

Beda, qas ħadd ma missu, qatt ma minnu xejn, qabad tela' u sab job sabiħ hemmhekk u mar tajjeb hi, u mar tajjeb u kif.
Se nieqfu hawnhekk, naturalment. Issa se joħroġ għall-Ewropa u forsi jsib job aħjar. Naturalment, in-nies involuti f'dik l-istorja jistgħu jirrispondu huma wara li semgħu ż-żewġ naħat. Il-programm spiċċa, nirringrazzja ħafna lil Perit Mintoff u lil Carmen Hofstede Bonnici talli niskuża ruħi żammejtek fuq il-ħin imma nofs l-affarijiet li kellna fuq x'nitkellmu ma kellniex ċans li nagħmluhom, ma ġara xejn forsi jkollna okkażjoni oħra. Mill-ġdid jiena nirringrazzjak talli ġejt, ġejt hawnhekk, nirringrazzjak talli irrispondejtna b'ċerta frankezza. Nerġa' nirringrazzjak li tajtna ftit tan-nifs, però se nerġa' ngħidlek. Hekk xi darba nerġgħu niġu oħra, darba oħra u nżommu għall-patt. Mingħajr clips. Għax inkella ma niġux iktar.
Nif, ftehmna.
Binna, binna, ftehmna. U hekk Richard Muscat irid jiġi mal-oħrajn u nagħmlu debate wieħed biss għax il-pajjiż ma jiflaħx jistenna iktar.
Le, ma jiflaħx jistenna, ma jistax joqgħod jitfarrag u aħna aħna qed inpaċċu x'ġara fl-imgħoddi ma ġarax. Illum jgħodd issa x'qed jiġri llum, ħi. Okay. Grazzi ħafna li żewġ mistinnin tiegħi, grazzi ħafna lilkom li bqajtu tarawna sa dal-ħin. Jiena Joe Green ma nerġa' nkun magħkom bħallum tmien tiem fl-istess ħin. Nittamaw li l-ġimgħa dieħla nkun nistgħu intukom anki sorpriża. Grazzi ħafna.
Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Maltacom.